Биһиги оонньуубут аата Дорҕоон линейката диэн буолар. Так, манна оҕо дорҕоону араара истэ үөрэнэр. Ол эбэтэр аһаҕас бүтэй дорҕооннору а- сатаан арааран истиэхтээх. Холобура, ас диэн хаҥарабыт дии. Ону кини линейканы саҕарытан, а дорҕоону, аһаҕас дорҕоону уонна бүтэй дорхоону булларан линейканы саҥартан сөпкө буларыахтаах. Манна оҕо толкуйдуур дьоҕура, онно араара истэр дьоҕурдара сайдар. Онтон иккис оонньуубут буолар тылы таһаар диэн. Манна араас ньыманы тутуохха сөп. оҕо бэйэтэ төбөтүгэр ханнык тыл кэлэр даҕаны бу аһаҕас бүтэй дорхооннору ылан бэйэтэ эрийэр, эрийэн туруоран биэрэр. Биир, иккис өһөхтөн турар тыллары суруйар, таһаарар, тыллары таһаарар. Үһүс оонньуубут тылы толкуйдаа диэн манна буллаҕына бу оонньууга оҕо болҕомтотун сайыннарар, икки үс сүһүөхтэн турар тыллары холбуу үөрэнэр. Онно бу оҕо маннык туохтан билиитэ чиҥиир. Бу оонньууга боллоҕуна холобура биһи тугу туттабыт? Колокольчик тыһатабыт. Ол колокольчик хаста тыһыыр, оччоҕуна кини оннук сүһүөхтэн турар тыллары булан ылы таһаарар таһаарыахтаах. Үс сүһүөхтээн, икки сүһүөхтэн турар тыллары маннык. Бэрт онно бу ити курдук гынан баран арыый да атыҥҥы вариант бу маннык баар эмиэ сүһүөхтэри Икки үс тыл. Икки үс тылтан турар сүһүөхтэртэн турар тыллар. Уонна биир оонньуубут буоллаҕына бу эмиэ оҕо болҕомтотун, илиитин иминэн бу дорҕооннору таайа үөрэниэхтээх. Обура көрбөккө эрэ. Манна буллаҕына оҕобут эмиэ дорхооннору иҥнибэккэ билэ үөрэнэр. Манна холура мөһөөччүккэ эмиэ оголхоһоп, мөһөөччүккэ уган баран дьарыкка холура били оонньуу курдук таайалларын эмиэ сөбүлүүллэр таабырын курдук да таай илиилэрин угаллар уонна тарбахтарынан маннык тыытан тутан хабан көрөн били манна туохтара эмиэ хайдар илиилэрин былчыҥнара хайдар, онно таһаараллар. Онно сыспыт тобуллахтан хомойботтор, иккистээн эргийэн кэлэҥҥин син биир таһаараллар диир курдук. Тылы холбоон эмиэ оонньууктар соло эмиэ тыл таһаара. Тыл таһаарыылара кытта сөп. Оҕолор били ааттарын таһаараллар наһаа сөбүлүүллэр. Ол иһин бу аһаҕас бүтэ дорҕооннорунан били ааттарын таһаарааччылар диэххэ Боҕонньолор онно күрэхтиһии да курдук барыахтарын сөп, ким элбэх тылы таһаарар эбитий диэн. Ол оннук күрэхтиһии курдук көмө туттабыт боонньолорбут. Боонньууга ааҕар оҕолорго аналлаах иккис өһөхтөн турар тыллары таһаара үөрэнэллэр. Холобура, бу ааҕар оҕо бэйэтэ көрөн билэр буллааччы аһаҕас бүтэй дорҕооннору, ону иккис сүһүөхтэн турар тыллары били тыллары таһаара оонньууллар буоланна. Хаһан баҕар оонньохторун сөп холоро ыйанан турар, дуоскаҕа, ааҥҥа ыйанан туруон сөп. Ону кэлэннэр бэйэлэрэ бу иккис сүһүөхтэн турар тыллары таһаара үөрэнэллэр, оонньууллар диэххэ. Күрэхтэһии да курдук эмиэ оҥоруохха сөп манна.